тапталым. Аан дойдуга бэлиэтэнэр тапталлаахтар күннэринэн итиитик-истинник иэйэн тураммыт Айхал сынньалаҥ киин аатыттан эҕэрдэлиибит! Харахпытынан хайҕаһан, сүрэхпитинэн сөбүлэһэн дьоро киэһэбитин саҕалыыбыт. Бүгүҥҥү дьоллоох дьоро киэһэбитигэр биһиэхэ күндү ыалдьыт буолан кэллилэр биэс уол оҕолоох Ульяна Николаевна уонна Тит Титович Григорьевтар дьиэ кэргэн. Бүдүү кэһэ болуктун ыалдьыттарбытыгар. Дьэрэ, ол курдук эһиги бэйэ-бэйэҕитин дьэ хараххытынан хайҕаһан, сүрэххитинэн сөбүлэһэн, бигэтик ыал боларга тэринэн дьэ бу түбэ нэһилиэгэр олорбуккут номно балачча сыл буолла. Ол туһунан дьэ биһиги Бу таптал күнүнэн ситтэрэн, хайдах курдук эһиги билсиһэн, холбоһон бу күн бүгүҥҥэ диэри олороргутун сэһэргэһэ Ол курдук биһиги бастакы ыйытыыбыт бастакы билсиһии ханна уонна хайдах этэй диэн. Дьэрэ, манна ким кэпсиирий бастакынан? Аан бастаан кэпсиибит диэн бии култуураҕа

Онтон ататтарга олорон биэс уон оҕону төрөтөн, сиэн оҕо ититиҥи этэҥҥэ олоробут. Сөп. Титтитэбиш, эн аң бастаан Ульяна Николаевнаны ханна көрбүккүнүй уонна туох диэн

Э, олох юбилейнай дата бикти төрдөн сыл бииргэ болуу диэн де бу кытчык элбэх сыллар дии олус үчүгэй ити курдук биһиги бүгүн таптал дьоро кэһэтигэр мустан олоробут ол курдук ыйытыах тустаахпын таптал диэн эһиги санааҕытыгар тус бэйэҕит санааҕытыгар тугуй таптал диэн таптал диэн оттон Хайдахха дириҥ ис хоһоонноох понятие буоллаан мүччүгэппэт таһаҕалыта эйгэн эмэрэ дуу киһи киһиэхэ тардыһыыта киһи киһини уу хараҕынан көрөн сөбүлээн сүрэҕинэн бу киһиэхэ курдары таттаран бу эрэ киһини кытта чугас алтыһа дьар буоллаҕына чугас санаата дууһата уоскуйан кини кинилиин бииргэ олорор буоллаҕа. Онтон оннук суоҕа бүтэ буоллар, любой кими баҕарар кытта киһи холбоһон олоруон сөп эбитэ дуу, суоҕа дуу. Оттон манна ол таптал баар буолан, дьиэ кэргэн туруктаах буолар буоллаҕа. Таптала суохтар оттон ытар ахсаллар, хайыыллар, үрүөт арааһыллаллар буоллаҕа. Уонна таптал диэн сааһырдаан аайы ол урукку эдэрдии умайар уот куда буолбат буоллаҕа.

оҥорон киһи олороллор. Сөп. Олус үчүгэй таптал туһунан хоруй иһиттибит. Дьонун доҕоттоор, бэйэ-бэйэҕитин харыстаан, ытыктаһын уонна таптаһын. Дьэрэ уонна эрдэ этиллибитин курдук билигин эһиэхэ кыракый оонньуу оонньотуохпут сөп. Көрүдьүөс боппуруостар. Манна биһиги эһиги хараххытын баайабыт уонна мин ыйытыылары биэрдэхпинэ эһиги Ким онну бу диэн санаабыккытын ыйаҕыт. Дьэрэ, ол курдук оонньуубут боппуруостарын саҕалыыбын. Эһигиттэн хайаҕыт саамай үчүгэйдик үҥкүлүүрүй? Олох саҥарбаккыт, ыйан эрэ кэбиһиэхтээххит сөп. Хайаҕыт аһа саамай минньигэһий? Салгыы барабыт. Кимҥит куруук өйдөөҕүн сүйэрий? Эһигиттэн ким ордук романтичнайый? Сеп, чара баран иһэбит. Ульяна Николаевна, вариангын ыйыахтааххын. Хайаҕыт ордук кыраһыабайый? Сеп, хайаҕыт бастакы эйэлиһиэххэ диэччиний?

Суохта. Чабыллык уонна бүтэһик боппуруспут хайалык ордук таптыырый? Сөп. Дьэ, ити курдук көрдөөх боппуруостарбыт түбүктэрэллэр. Дьэ, уонна күндү ыалдьыттарбыт, тапталлаахтар күннэринэн бу күндү көрөөччүлэрбитигэр эһиги баҕа санаҕыт? Сэр тапталлаахтар күргэннэн баргытын эҕэрдэлээн тураммыт. Таптатын, таптаан, дьоллоох буолун уонна хаһан баҕарар эдэр оҕолорго тиэмэтэ бэйэ-бэйэҕэ наһаа хаппырыстаммакка, атаахтаабакка, кыраттан кыыссыбакка, эйэлээх, иллээх буолун диэн этиэм этэ. Үрдүк көрөөччүлэр битиэрэттэ бу тапталлаахтар күннэринэн онон баарыам этэ күүстээх тапталы эрэллээх эркин курдук бэйэбээҕэтигэр боларгытыгар наһаа көтүмэхтик кыыстаах уол сыһыаннарыгар сыстык охтубакка, эппиэтинэстээх короче буолар кэтэр. Уонна тиисталары даллаах буолун, тапталгыт уотун хаһан да булларынан. Дьэ, уоннаттан түмүккэ күүстээх таптал кутаа уота күҥҥэ тэҥнээх дьол уйата. Таптаҥ, таптадыҥ, тапталлаах буолун. Бүгүҥҥү дьоллоох дьоро күммүт ыалдьыттарыгар Ульяна Николаевнаҕа уонна Тит Титэбискэ Айхал сынньалаҥ киин аатыттан махтанан тураммыт, дьоллоох эйэлээх олоҕу баҕаран тураммыт сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҕүллэр. Бу эһиэхэ дьиэҕитигэр куруук ыйанан турдун диэммит өйдөбүнньүк